סא דאס וואס איך דעסקרייב איז פאקטן נישט טעאריס, ס'דא אסאך מענטשן וואס זענען צומישט, זיי מיינען אז אויב א פאקט האט נאכנישט קיין טעארי ווערט עס אויס פאקט, קארל פאפער האט שוין גערעדט וועגן דעם אז אויף די סייענטיסטס וואס זאגן אז זיי זיי בויען זיך אויף פאקטן און אט אויף דעם זאגט ער פארוואס איז נישט אמת קאוז איטס קאלד די טעארי לעדען פאקטס, אלע פאקטן וואס אונז זענען מחשיב זענען נאר ווייל אונז האבן א טעארי ווי ס'פיטערט אריין די פאקט, און דאס איז אביסל א פראבלעם ווייל דאס מיינט אז אויב מ'האט נישט קיין טעארי פון עפעס איז. כאילי לא היה, כאילי לא קרה, כאילי ס'איז נישט געשען, נישט מען עוואוידט עס, כמעט, כמעט אפילו די חושים ארבעטן אזוי, מיט די קאוגניטיוו עקספערימענטס אויף די קאגניטיוו סייענס, מאדערן קאגניטיוו סייענס איז זייער אינטערעסטעד אין דעס, אז אפילו, אפילו חושים, דיינע אויגן זעען נאר זאכן וואס דו האסט שוין איידיעס פון.

גייסט נישט זען, דיין אויגן ארבעט, דיין חוש הראייה ארבעט נישט אזוי גוט, דו ברוין, שווארץ, ווייניגער איז ברוין, יא, דאס וואס דו קוקסט, דאס זעסט, אה ס'איז א טיש, דאס איז ווייל ווען יו ווער א בעיבי יו דידענט סי טעיבלס יעט, איט טוק יו טיים טו לערן. באט דיינע אויגן ארבעטן נישט אזוי גוט, א בעיבי'ס אויגן ארבעטן, פארוואס זעט ער נישט? ניין ניין ניין, די קאנסט קראפט, די גרינבערג קאנסט קראפט. דער מייט בי לייק א לעוועל אוו סיאינג וויטש איז ביפאר דעט, באט וואט ווי קאל סיאינג איז אלרעדי א פאוסט קאנסעפטשועל סיאינג, איטס קאלד פרעדיקטיוו פראסעסינג, ס'דא אסאך תורות וועגן דעם ווער ס'לערנט די היינטיגע. די מעדזשישענס פירן אסאך.
א ליטעל ביט מעי ביניפעלעיט דעם, באט די חידוש פון די היינטיגע האטס איט קאלד. א טיעריס אויף קאגנישאן איז אז דאס איז ממש אויף די לעוועל פון חוש אז מען זעהט נאר זאכן וואס מען פארשטייט ליטערלי
מען זעהט נאו מען קען נישט עקזעדזשערעיטן
זייער גוט סאו ענד עקטשעלי דער איז וואן אוו די ביג טינגס איז אפטיקל אילוזשענס

אריסטו האט געטראכט אז דאס איז פשוט, דו האסט אמאל געזען ספעיס? קיינער האט קיינמאל געזען ספעיס. אונז זענען אזוי זיכער אז אונז זעען ספעיס, דו כאפסט נישט ווי משוגע אונז זענען? נו, אייזעק ניוטאן האט אונז איינגערעדט. וועלכע ספעיס? ניין ניין ניין, ספעיס איז עקסטענשאן, וואט האט דעקארט קאלד עקסטענשאן, רייט? מקום. מקום, דריי דיימענשאנס, יא, דו גייסט ארום אז ס'אימער ס'איז דא דריי דיימענשאנס, איך האב קיינמאל אין מיין לעבן געזען דריי דיימענשאנס, דריי דיימענשאנס איז א מעטאמעטיקעל טעארי,

קענסט מיך געבן אביסל קאוק אויב דו האסט וואס איך וויין אהער איז וואס איך וואס איך וויל מסביר זיין איז אז ביסט טייערד וואס איך וויל מסביר זיין איז אז שכח ס'דא פאקטן און ס'איז זייער שווער דו קוקסט אזוי ס'דא צוויי טיעריס אדער דו האסט צוויי טיעריס און לויט דעם גייסטו אריינקוועטשן אלע פאקטן וואס אונז ווייסן אדער ס'איז דא א theory, דאס קען אונז פארשטיין, אונז קענען עס זיך עקספלעינען, קאנצעפטואלייזן, די אייבערשטער האט געקומען און געזאגט געוויסע פסוקים און די זענען הייליג, די אנדערע פסוקים האט דער אייבערשטער נישט געזאגט, נאר מענטשן האבן געזאגט און די זענען נישט הייליג. אדער, יעצט האסטו א קשיא, דאס האט דאך א גוי געזאגט, אפשר דער אייבערשטער האט געזאגט פאר די גוים, סאו אויב יעדע זאך וואס דער אייבערשטער זאגט פאר א גוי ווערט הייליג, ס'איז עפעס א פראבלעם. סאו זאגסטו א אנדערע theory, דו האסט א אנדערע פארקערטע theory, אז וואס? ס'איז דא אין די וועלט אלע מיני כזבים, מיט דברי חכמה, אפילו מיט דברי נביאים, לעטס סעי, טרו טינגס, הייליגע זאכן, און. באט אבוויעסלי נישט אלע פון זיי זענען הייליג פאר אונז, סאו וואס איז די תירוץ? תירוץ איז כ'האב א נייע טעאריע, כ'קען זיך פארשטעלן, ביי די וועי דזשאסט טו אימעדזשין דיס איז לייק א ברעיק טרו, ענד איט וואס פאר טאוזענדס אוו יערס פיפל נעווער אימעדזשינד סאטש א טאט, קיינער נישט קען דאס טראכטן, אט ווי אמת זיי ווייסן שוין מ'קען עס טראכטן באט די אין א סערטען סענס אלע אלע אויבערחכמים זענען די וואס האבן געכאפט אז מען קען אזוי טראכטן. מען קען טראכטן אזוי? פרעג דיין זיידע אזוי, ניין מען קען נישט אזוי טראכטן. אויף וואס? אה, הער אויס, מען קען טראכטן אז ס'איז דא פארשידענע בוקס, פארשידענע חפצים אין די וועלט, און מענטשן קענען מיט זייערע אייגענע רצון, מיט זייער אייגענע בחירה, סובזשעקטיוו? כ'ווייס נישט אויב ס'איז סובזשעקטיוו, ס'איז בעיסד אויף וואס ווייסעך נישט, אבער מענטשן קענען דיסיידן

ביי יו, זייט איז ביי יו, די אנלי אדער אפשען איז דעט גאד הימסעלף קעם ביי איך ווייס וואס און דראפד א באקס אוו בוקס. וואס מיינט דאס?
דאס איז בארענט איז דאס? דאס מיין איך צו זאגן, דאס איז נישט נאנסענס, ס'איז נאר נאנסענס ווייל דו האסט א קשיא אויף דעם, ווייל יענץ איז נישט עקזעקטלי די פאקט, וואלסטו דאך נישט טענה'ט אז דער אייבערשטער שיקט יענץ אין א פאקס, וואלסטו געקומען דורך ראי' פון ארץ איד'ס,

אקעי, סאו פאר עס איז געווען דאס, וואס האסטו געטראכט אז כפשוטו יעצט קומט דער אייבערשטער און ער חתמ'ט? איז פוקע מיין קשיא קעגן דאס, און מילא האסטו געמאכט א נייע טעאריע, וואס איז די נייע טעאריע? אז דער אייבערשטער חתמ'ט נישט, נישט ליטערעלי, נאר וואס? מענטשן קענען נעמען עני צד און זאגן אז מען חתמ'ט און דאס סאמהאו. טוט עפעס יא? ס'איז די מציאות. און לויט דעם, און ממילא וויבאלד האסט גענומען די טעארי, יא זייער גוט, צדק, איך קען אפ מאכן א חרם אויף צו שטעלן מאמרי חזל אויף פסוקים, אלע מאמרי חזל איז צו שנעל שפעטער, קודם לאמיר פארשטיין די איידיע. איך האב געלערנט מיין חביס איך מאך משוגע, איך גיי מאכן א סיין פון אלע אסירים וואס איז דא, לא לוי' פסוקים, ס'העלפט נישט גארנישט, ס'דארף נישט זיין. יעצט.

סאו ממילא פון פאלטאוו איז געגאנגען אויף אינסטערגראם, וויבאלד דו ביסט געגאנגען צו די צווייטע טעאריע אז ווי זאגסט ישראל קען טשילן זמן ממילא קומט דאך אויס ווייל לכאורה אזוי קומט אויס ווי זאגט די טעאריע אז מען קען נעמען עני וואכן טאג אדער עני ספר און עס מאכן הייליג, פארשטייט זיך א ספר וואס אונז האבן ליב, באט עני ספר קען מען מאכן אזוי איז די אזוי קומט דאך אויס פון די טעאריע. די פראבלעם מיט די טעאריע איז די טעאריע מיט די פשט איז אז ס'איז נישט אמת.

ער האלט אז ער קען אויך מאכן א פיוט אזוי ווי דער רשפ נאר נאר מען קען די זשאנער קענען מאכן ביעטען מיט רוח קודש ער קען אויך ער האט אויך רוח הקודש ער האט אויך רוח קודש ער קען אויך מאכן איי אז מען קען שרייבן ער קען אויך שרייבן ס'פעלט אים גארנישט נאר זאג וואס קען ער נישט ער קען נישט מאכן וואס זיי זאגן דאס וואס זייגער קען עס מאכן דו פארשטייסט? ר' יצחק קען זאגן די זעלבע זאך.
באט דאס איז די טריק, דאס איז די טריק דעט סאויז איט דעט סאמטינג אףף וויט הער טעארי, רייט? אין אנדערע ווערטער ס'איז נישט אמת אז מען קען מאכן ארביטרערילי לפי רצון העני רצון החדות סך הכל קען מען מאכן טרייפענע זאכן הייליג און און טרייף און טרייפענע זאכן און און הייליגע זאכן טרייף. בקיצור ביידע וועגן מען מאכן אמאל טאר מען אויכעט זאכן חכמים האבן געזאגט אז איינער וואס איז לעבט אן א קציבה איז כאילו בודד ביד איז נישט וויאזוי האבן זיי עס געטון?

אבער וואס אין די ריאליטי איז עס נישט אמת, ס'איז נישט אמת, קען זיין די ערשטע די נאאיוו פשט איז נישט אמת, אז די אייבערשטער קומט אין באקס, אבער ס'איז אויכעט נישט אמת אז די חכמים קענען מאכן וואס זיי ווילן, ס'איז נישט ריכטיג, ס'איז פלעין די פאקט איז נישט אזוי. איי דו האסט א קשיא? פון א קשיא, הער אויס, פון א קשיא שטארבט מען נישט, קודם דארף מען זיין נאמן צו די פאקטן, פון א קשיא שטארבט מען נישט, די אנדערע דעסקריפשאן וואס זאגט אז זיי טאנצן ארום הלוך און מאכן הייליגע זאכן, אוודאי אויב מען נוצט אונז אויך אלס א theory איז עס נישט ריכטיג, אבער אויב מען נוצט אונז אלס צו דעסקרייבן די ריעליטי, אין אדער ווארדס סאמטינג דעט איי דאונט אנדערסטענד, די פאקט איז דאס איז דא זאכן וואס זענען הייליג, נישט, קיינער האט זיי נישט געמאכט, אוודאי מען דארף אז מענטשן זאלן מכיר זיין, נאט סעינג איף נאובאדי וואלד נאו אבאוט איט קען סטיל בי הייליג, ניין, מען דארף אז מענטשן זאלן מכיר זיין, מען דארף אז מען זאל קיין אמאל קענען זיין א מחלוקת, די אלע זאכן, אבער נאך אלץ, איטס טרו דעט דערס מלאכים דזשאמפינג אראונד און מעיקינג סאמטינגס הייליג און סאמטינגס נאט.

עקנאלעדזשעס דעט דער אר סאם פעקטס דעט פעס אוט אוו מיי טעארי. נאו איף סאמאן קאמס בתור מקובל אזוי דו זאגסט דאס איז די יסוד די קליפה, דאס איז שוין א טעארי וואס איז מסביר די פעקטס און ס'איז א בעסערע טעארי ווי די רעשאנעליסט טעארי בקאז עטליסט איט אינקלודס דיס פעקט דאט די רעשאנעליסט טעארי דזשאסט וואנטס טו איגנאר באט איך ווייס עס איז אויך א טעארי אבער דארף מען איינזען אז עס איז א גוטע טעארי ס'איז דא קשיות אויף די טעארי אויך. ס'איז סאך טו מעני דיגריס אוו פרידאם דעט טיערי רייט דאזענט ריעלי עקספלעין עניטינג באט איך זאג דיך די פאקט, די פאקט איז אז ס'איז דא ספרים וואס זענען הייליג און ס'איז דא וואס זענען נישט הייליג און ס'איז דא וואס זענען הייליג פאר איין מענטש און נישט הייליג פאר א צווייטע מענטש אדער פאר איין גרופע מענטשן און נישט פאר א צווייטע גרופע מענטשן דאס די טיערי מיינט נישט אפאר זאכן וואס ס'מיינט נישט ס'מיינט נישט אז די גאט אז די גאט די איינציגסטע גאט וואס עקזיסט האט געקומען און געזאגט אז דאס איז הייליג מיינט נישט יעצט ווייל סאיז נישט נישט אמת. סמיינט אויכעט נישט צווייטע זאך וואס סמיינט נישט א צווייטע זאך וואס סמיינט נישט איז אז נאר אין די ספרים וואס זענען הייליג פאר אונז איז דא דברי חכמה אדער דברי נביאה אדער דברי קדושות פארוואס זאל מיין זון מיינען די אייבישטער איז באנקראט און טשיינע קען נישט רעדן מיט קיינעם נישט פארוואס זאל מען טראכטן אזא שטות סאיז אויך זיין א תשובה אבוויעסלי יו ריעד סאם טשייניז בוקס און דער האט סאם דברי חכמה אויסער.

מסתמא ווייל דארט איז אלע דברי חכמה אין די וועלט. קומט דאך אויס אז אנדערע זאכן זענען נישט. ניין ס'איז נישט. דאס איז א טעאריע. יא קען זיין די ערשטע די צווייטע כ'האב שוין געזאגט צוויי טעאריעס זענען ביידע פון זיי זענען אבוויעסלי נישט ריכטיג. אקעי איז דא א דריטע טעאריע וואס דו זאגסט אז סתם מענטשן דיסיידן. די טעאריע איז אויך נישט ריכטיג ווארעם מענטשן קענען נישט דיסיידן וואס זיי ווילן.

די חכמים האבן נישט געטון די פארמעסט.
אפשר דאס איז א טעארי, אבער די טעארי דאז נאט העוו ענאף פרעדיקטיוו פאוער. ס'איז נאט יוזפול ענאף אז מ'זאגט אויף די סייענס. ס'איז נישט קיין גענוג א יוזפול טעארי. ס'עקספלעינט נישט גארנישט ווייל די טעארי פרעדיקט אז איך קען מאכן מארגן דינסטאג הייליג. און ס'איז נישט אמת איך קען נישט. כ'מיין, האב איך געזאגט אז איך קען קיינמאל גארנישט טון? ניין. אבער אפשר די טעארי, אויב אזוי קען איך זאגן ניין. פון ווען כ'קען, ווען קען איך? ווען איך בין מכוון אל האמת. ווען איך טרעף צו די זאך וואס די מהלך האט שוין געטון אדער ווען איך.

ווייסט פארוואס? דער וואס דער איז עקשעלי א מיטל פלעטינעס דעט טעלס אס די סטארי דעט דער וואס א גיי זיי געפארן אויף א שיף ענד הי ווענט פאסט ען איילענד ענד הי הערד א קאל בת קול יוצא די גרעיט גאד פען איז דעד ענד דעטס ווען קריסטיאנעטי סטארטעד גאוינג אפ קאוז נעבעך די אלטע געטער זענען געשטארבן וואלט יעזוס געקומען אין הימל און ער האט זיך גענומען זיך שלאגן מיט די געטער פון די יוונים

ניין ניין ניין ניין, איין מינוט איין מינוט איין מינוט, דו האסט אנגעטון, דזשאסט טו בי קלער, דער איז מעני, פאר עווערי וואן, פאר עווערי וואן וואס געלאנגט איז דא צען טויזענט וואס געלאנגען נישט, רייט? איז דאך א סימן אז ס'איז נישט גענוג צו וועלן און צו דיסיידן. דער ציבור דארף עס אננעמען אפי'. דעטס דזשאסט, צדיק, דעטס דזשאסט די דעפענישן אוו געלאנגען, דעט דאזענט עקספלעין עניטינג. ס'איז דא א רוח הקודש, קיין עמו דבר, פארוואס זייער גוט, פון ווי קומט די רוח הקודש?

Why do they have this theory? כ'האב שוין אמאל נאכגעזאגט פון די די גוים וואס האבן זינדיגט, זיי האבן טאקע געטראכט, זיי האבן טאקע געטראכט אז רעלידזשענס ארבעטן אזוי, דיס וואס דעיר טעארי, דיס איז וואלטעירס טעארי, דעט רעלידזשען וואס אינווענטעד ביי די פריסטס ענד אלל די אנטי קלעריקעל מאוומענט דעי אלל טאוט לייק דיס, ענד טאקע אין ענקלאוו דעם דעי טאוט אקעי ענד דערפאר וויל מעיק אר און רעלידזשען, נאו יו קאנט מעיק יור אן סטאף, יו קען מעיק יור אן מנהגים, איט קען ווארק פאר פייוו מינוטס, ר' משה וואלף ס'נאר געמאכט נייע מנהגים, ווי לאנג גייט זיך עס אנהאלטן? שמואלי האט שוין געטוישט, ער האט שוין געטוישט די ניגונים, אמת? כאב נישט קיין אנונג. אויב נישט היינט, מארגן, אויב נישט אים, זיין זון. איט דאזענט עקטשעלי ווארק סאו איזעלי. און אפילו דאס, ער ארבעט דאך ממש אין א סיסטעם. בעל שם, בעל שם האט געארבעט צוויי יאר. ניין. בעל שם טוב האט געארבעט זייער, נישט געמאכט כמעט קיין איין נייע מנהג. פארוואס האט בעל שם טוב געזאגט מ'זאל גיין אין מקווה פאר שבת? פארוואס האט ער נישט געקענט זאגן מ'זאל טאנצן דריי דזשאמפינג דזשעקס? איך זאג דיך צו אז דריי דזשאמפינג דזשעקס לכבוד שבת קען מותר זיין אזוי ווי א מקווה.

בעפאר די מקוה איז נישט געגאנגען אין מקוה מיט דעם א שאוו וואס האט א מקוה שייכות צו מקוה ערב שבת? אדרבה איינער איז אויב איינער איז טמא אפשר טאר ער גיין אין מקוה אבער סתם ערב שבת סאיז נישט קיין סאו וועיט באט איים עסקינג א בעיסיק קוועשן וואי דיד הי דא דעט ביקאוז הי קען הי איז עקשעלי נאו ביקאוז איטס עקשעלי ווערי הארד טו עקשעלי דא דאו טינגס ער האט גענומען אז א מקוה איז שוין א מצוה סאיז שוין משה רבינו איז שוין געגאנגען אין מקוה רייט נישט פונקט אין די קאנטעקסט באט ער קען טרינקען ממש א ק ז.

פארוואס? אין אנדערע ווערטער, אין אנדערע ווערטער, אין אנדערע ווערטער, קינדלעך, אין אנדערע ווערטער, אין אנדערע ווערטער, מען ס'איז נישט אמת די טעארי פון די סיניקיל מענטשן, וואס זיין, דער איז א האול, דער איז לייקע האול, ווי אר עפטער פייוו האנדרעט יערס אוו פיפל עקשעלי טרייאינג טו ווארק וויט דיס טעארי ענד אלמאסט נעווער ווארקינג אוט, אקעי? סאו מ'מעג שוין זיין קלוגער. און ס'איז נישט אמת אז מ'קען דזשאסט טון וואס מ'וויל ווייל מ'האט פאוער און מ'קען איינרעדן די עולם. דו מיינסט אז טאקע די כהן גדול קען איינרעדן די עולם אז מיט א סועל אזוו גייט די וויירוס אוועק, אבער נישט מיט עסן א לאליפאפ? צו וויין רויט און ווייס, וואס טוט זיך מיט דיר? זייער גוט, אבער דווקא מיט א רויט און ווייס? און דווקא מיט א פאדעם? איך זאג דיך, מ'קען טוישן די זמן, מ'קען רוקן די זמן פון די ערשטע שקיעה צו די צווייטע שקיעה בקושי! נאט ביקאוז אידן אר עקשנים ווייל זיי האבן זיך איינגערעדט, ביקאוז איטס ווערי הארד טו געט די מלאך טו מאוו, אגעין דעטס א טעארי, די פאקט איז דעט איטס ווערי הארד, איטס נאט טרו, די טעארי דעט סעיס דעט איטס וואטעווער פיפל דיסייד איז פלעין נישט אמת אין די רעאליטי, אין די רעאליטי איז ס'איז זייער שווער, אמאל געלונגט, איך זאג נישט אז אמאל געלונגט נישט נייע זאכן, ס'האט אמאל געלונגט נייע זאכן, באט אויב אזוי זענט דיין טעארי וואס זאגט אז מענטשן מאכן אויף, און מיין טעארי וואס זאגט אז א מלאך קומט מיר פעם לפעם, פונקט אזוי בערך עיקול. איים ווערי סיריעס. אזוי זאגט. איך זאג נישט אז ס'דא א מלאך. גראדע די מלאך טעארי איז גאנץ א גוטע טעארי. אבער דאס איז נישט די פוינט. מיין פוינט איז. מיין פוינט איז אז ווען איך זאג מלאך. ווען איך זאג מלאך. בין איך מער נאנט צו עטליעסט מכיר זיין אז די מציאות. די מציאות איז אז ס'דא געוויסע זאכן וואס האבן אין זיך עפעס א הייליגקייט. עס איז נישט, און ס'דא געוויסע זאכן וואס האבן נישט, און ס'דא געוויסע זאכן וואס זענען פאר געוויסע מענטשן הייליג, און ס'דא זאכן וואס זענען געוויס פאר אנדערע מענטשן נישט, ס'מוז נישט זיין אז יעדע זאך איז יוניווערסעל, יוניווערסעל טינגס שוד בי עקסעסעבל טו עוועריוואן, באט דער'ס מעני טינגס דעט אר נאט יוניווערסעל. מעט'ס איז אלעמאל אמת, זייער גוט, אבער וועלכע פלאץ איז הייליג איז נישט אמת אלעמאל און נישט פאר יעדער איינער די זעלבע. שבת איז הייליג פאר די אידן און זונטאג פאר די קריסטן, און ביידע זענען אמת, נישט ווייל די אידן האבן מחליט געווען און די קריסטן האבן מחליט געווען. פארוואס יא? נאו יו קען סטארט טאלקינג אבאוט די יסודי נוקה אדער די יסודי קליפה, איך ווייס נישט פארוואס, פיגער אויס א טעאריע, באט די פאקט איז אזוי. איך זאג נאר די פאקט. עס איז טאקע הייליג אין די סענס דער איז סערטען אקטיוויטיס, סערטען השפעות וואס ס'האט אויף מענטשן, ווען איך גיי אריין אין א בית מדרש לעטס סעי, מקום קדוש, געשעהט עפעס, און ווען איך גיי אין א גוי'איש בית מדרש ווייס איך אפשר פיל איך טומאה וואטעווער, לעטס סעי, און ביי א גוי פארקערט, און דיס איז א ריעל טינג, איטס נאט ביקאוז איי דיסייד איט, נאו וואטס די, וואט עקספלעינס איט, מעיבי דיס איז סייקאלאדזשיקעל הסבר, דו קענסט זאגן אסאך הסברים, די קענסט, וואס די קענסט נישט זאגן איז בפשטות אז מען קען מאכן וואס מען וויל, און דאקטער כספי הקודש, די חכמים קענען פרובירן און אזוי ווייטער, אסאך זאכן קען מען טון, אבער ס'איז נישט אמת אז די חכמים וואלטן געקענט מאכן ארעסט דא הייליג, זיי האבן נישט געקענט.

די זוהר איז א הייליג ספר, ס'האט עס געשריבן רבי שמעון בר יוחאי, דער פון מירון. יעצט, אין עולם הזה איז עס נתגלה געווארן דורך איינער רבי משה די ליאון אין שפאניע, און יעצט איז געווען אסאך משה די ליאון, משה די ליאון אליינס האט געשריבן אסאך ספרים על שם אסאך צדיקים, נאובאדי נאוס אבאוט הים. דער'ס מעני ספרים, דער'ס מדרש אויפ'ן בית חי, דער'ס מדרשים, דער'ס ספר הבור אפילו, איווען צו נאר א קלאוזד טזויער, דער'ס ספר יצירה וואס אפשר האט ר' ווילנא געשריבן און אפשר נישט, ס'איז דא אן א סוף ספרים, פאלשע ספרים אויף די וועלט, אן א סוף, דיס איז נאט, דיס איז נאט, אין אדער ווארדס, לאמיר זאגן אין אנדערע ווערטער, ס'איז דא צוויי טעאריעס וועגן די זוהר, אקעי, לאמיר, איך קען רעדן וועגן די זוהר, איך מעג רעדן?

נאך א שטיקל חזל, אקעי, סאו אבוויעסלי די ריזען וויי די זוהר איז, נאו יור סעיאינג א טעארי, קודם לעטס געט די פאקטס,
די ריזען פארוואס די זוהר איז אנגענומען נישט ווייל רבי שמעון יוחאי האט געשריבן, זייער גוט, אז רבי שמעון יוחאי האט עס געמאכט וועגן דעם איז עס הייליג, ס'איז נישט אמת, ס'דא אסאך זאכן וואס רבי שמעון יוחאי האט געמאכט און זענען נישט אזוי הייליג.

א איד דארף לערנען זוהר אז נישט צו זיין א גוי. אפילו א בעל פשט איז נישט עוסק ווען נישט געווען קיין מקובל דווקא. דאס איז הייליג. זוהר איז א הייליגע ספר. נישט געלערנט מכילתא דרש ב. פארוואס? ס'איז נישט אזוי הייליג ווי די זוהר. וואס קען איך דיר זאגן? א פאקט. ער האט אויך געגלייבט אז ביידע זענען פון רבי שמעון בן יוחאי, אבער ס'איז נישט אזוי הייליג. סא ס'איז נישט רבי שמעון בן יוחאי כפשוטו של רמב ם וואס מאכט די זוהר פאר וואס ס'איז. אייגענטליך. אקעי?

וואס א חילוק ווי די יו ר רב רבי ר' אלי' חיים רב רבי שמואל מטיבאן ס'דא ניין די זאך מקובלים דעיס פיפל דעט רייט נייס בוקס דעט איווען האוו פסוקים לאו דווקא גערן מיסטיקל איז איין מיסט אלע מינע שיינע רעיונות וואס מענטשן האבן ליב וואס שטימט מיט מדרשים אלע מינע זאכן אלע זאכן וואס זיי טראגן אז אזוי האט ער איז דא אנדערע מענטשן וואס האבן עס געטון דאס קיינמאל נישט געהערט פון יענע ספרים סאם אוו דעם ווער נעווער איווען ריטן דאון מ'האט עס געשריבן איינמאל און גיי ווייס וואס די ערשטע בעל קשרן געווען אין כלל ישראל ר' משה די לאו נחמן בי סיריעס. דער האט מעני בעלי כשרון, רבי רבי רבי רבי כ'ווייס וועם, וואטעווער, איי נאו טודעי סיקס פיפל דעט קען רייט זוהר. ניין, דער רמחל רויט די זוהר. יא, און קיינער ליינט עס נישט, אמת? זיין זוהר האט שמעון חורניש געשריבן? איי דאנט נאו. פסח אברהם. זייער גוט, זייער גוט, זייער גוט, ס'דא אפאר דריי מענטשן וואס גלייבן אין עס,

דאס איז קבלה ס'איז שווער צו פארשטיין איך רעד פון ספרים וואס זענען מוסבר און ביוטיפול נאובאדי עווער ריעד איט אקעי און שוין און איך רעד אויף אידיש איך רעד נישט פון גויאיש סאו די טעאריע אז ס'איז א גוטע ספר ס'שיינע תורות על התורה ס'איז שיין ס'איז הייליג ס'איז מעורר ס'דא זייער אסאך ספרים וואס זענען אזוי און קיינער ליינט זיי נישט איט מעיק סענס פאר סאם וועליו אוו מעיקינג סענס

רבי יוסף ספינער פארקויפט עס אין אלע ספרים סטארס, ענד נאובאדי קעירס, נאובאדי טעיקס גלי' הרמחל מאר סיריעסלי דען רמחל סטיר, דעת תפינה'ס איז גאנץ א פאפולער ספר ווייל ס'גאט גיבט ער איז ביי רמ טאקע, באט די רבי נתתתא וואס מיין טאטע האט געזאגט פאר רמחל ביום ג' חשוון תרפ ז, נאובאדי קעירס, רייט? די זעלבע זאך מגד משולם האט געזאגט איך ווייס נישט ווער א מלאך, און גראדע האט מאר אימפרעשאן, מגד משולם וואס עקטשעלי מאר סוקסעספול.
די זאגסט די טעאריעס מיט מעשות. די פאקט איז אז גליון אלסא איז נאט די ענסער, אקעי?
זייער גוט.
סאו אלל אוו דיס טיעריס דעט עוועריוואן סעיס איז נאט טרו, דען איטס פאר שור נאט טרו דעט דיס פערסאן וואלט ג'סט זעט פלעין ווייל אקעי ווייל ס'איז אלע זאך צוזאמען און נאר ווייל מ'זאגט אז ס'רבי שמעון בר יוחאי ווען מ'וואלט געוואוסט דער אמת אז ס'איז נישט ווייל דאס קיינמאל נישט געליינט איז אויכעט נישט אמת. ס'איז דא

נאובאדי איט דאזענט ווארק. סאו אלע סברות וואס מען זאגט דער אלל אפגעפרעגט. אקעי סאו לאמיר הערן וואס דיין דעה. און איה צו זאגן ס'איז דא דארט קבלה, זייער גוט, קבלה איז דא אין רמק בעסער ווי דער זוהר, איך מיין צו זאגן דער רמק איז נישט די הייליגע ווי זוהר, זיין גוט אבער עס געבט עס ארויס בעסער, אויב די חכמה איז ארויסצוגעבן די איידיעס פון קבלה גוט דארף מען לערנען שערי אורה, און מ'דארף לערנען רמק. און דארף מען לערנען איך ווייס וואס שער עצרת חיים, בקיצור זייער גוט אבער נישט קיינער קיינמאל זייט עט סאם פוינט סינס עט סאם פוינט סינס סאם פוינט ס'איז נישט אזוי הייליג די פאקט איז אז זוהר איז א הייליגע ספר און די אלע ספרים זענען וואוילע ספרים כולם אהובים כולם ברירים אבער זיי זענען נישט אזוי הייליג ווי די זוהר.
סאו יו וואנט טו סעי די מלאך מער אין היי לעוו? איי דאנט נאו וויי, איים דזשאסט טעלינג יו א פעקט דעט פיפל ווערי אפען אר טרייאינג טו קאווער אפ דיס פעקט וויט טעאריס דעט אר אבסאלוטלי טריוויעלי פאלס, איטס סאו איזי טו פייט איף יו טינק פאר טו סעקאנדס יו רעליעז דעט די טעארי איז פאלס ענד איי דזשאסט טעלינג יו די פעקט און דערפאר מיי בעסט וועי אוו דעסקרייבינג דיס פעקט איז אז רבי שמעון מחי' אליינס האט געשריבן די זוהר כדי צו ברענגן משיח אדער עפעס אזוי דעט איז די קלאוסעסט טעארי דעט קאמס קלאוס טו דעסקרייבינג די עקטשועל פעקט.

וועגן נאך אסאך אנדערע זאכן, איך ווייס נישט פארוואס. פאר די ספר איז די תיבת נוח וואס אזא אלע תורות באשטייט נאר איין מהימנא, וואטעווער, עקזעקטלי, אלל די טינגס דעט סעז אין אנדערע בימורים, אלל דאס טינגס דער די ריזען, אדער כ'ווייס נישט אויב דער די ריזען, דאס איז אלץ טעאריעס, אבער דאס זענען אלעס טעאריעס וואס דענייען נישט די פאקטן, ליקוי דעם, און וועגן דעם, אזוי ווי די הייליגע בני ישראל האט זיך שוין געזאגט,

ס'איז די ס'איז נישט די פארוואס אינסטעד אינסטעד פון מאכן טעאריעס וואס זענען דוחה די פאקטן קענסט דאך זאגן א פשוטע זאך. אז וואס? אז די מלאך.
קענסט דאך זאגן פשוט אז ס'איז א פאקט אז די כ'האב א איך דיסיידעד און דאס איז גראדע שטימט מיט מיין שיטה און אלעס די גאנצע שיטה וואס איך האב און אלעס איז אלעמאל אזוי אז אינסטעד פון דוחה זיין ריאליטי און די נאמען פון קאנצעפטן וואס האבן אין אונזער קאפ, זאל מען טרייען צו קוקן אויף די פאקטן אזוי ווי זיי זענען, און נאכדעם קען מען טראכטן צו זען צו מען האט א טעאריע וואס שטימט מיט די פאקטן, אבער קודם די ערשטע סטעפ איז אויפצוהערן צו זיין פארבלינדעט מיט טעאריעס, הייל פרומע טעאריעס און נישט פרומע טעאריעס, איך וויל אלע טעאריעס, די טעאריע פון. איך האב נישט געזאגט גארנישט, דו זאגסט א טעאריע שוין, איך זאג א פאקט, דעיס בוק זוהר איז א הייליגער ספר פון אלע קבלה ספרים צוזאמען, און אפשר אפילו פון די גמרא אויך. זשאסט א פאקט. ניין נישט סוקסעספול. סוקסעספול איז א טעארי. בעיסד אן וואט יו סעיאינג דעט. אן די ריאליטי.
וויל ער זאגט אז ס'איז נישט הייליג וועגן איינער האט געשריבן, אדער וועגן איינער האט עס נישט געשריבן. איך ווייס נישט פארוואס.
ניין! און אויך נישט ווייל איינער האט זיך איינגערעדט אז איינער האט עס געשריבן, אדער ווייל ס'האט גוטע איידיעס.

איטס דזשאסט א פאקט ווער איט אין די קאנטעקסט אוו א בוק, איטס לייק איי סעד ביפאר אז די ספר לערנט מען נישט פאר דער אינפארמעישן, אז נישט אזוי ווי הומער וואס מען ליינט כקורי באיגרת, זוהר טאר מען קען מען נישט ליינען כקורי באיגרת, זוהר ליינט מען אלס ראיות, איז איין מעביר בדחילו רחימי, דאס איז די נפקא מינה, מה שאין כן שאר העולם לערנט מען נישט בדחילו רחימי, זיי שיין אבער נישט די זעלבע בדחילו רחימי,
ריעליטי, אפילו כת פאריז לערנט מען נישט בדחילו רחימי אזוי ווי זוהר, ס'איז א פירוש אויף די זוהר, ס'איז שיין שיין זייער הייליג, אבער ס'איז נישט קיין דחילו רחימי,

כ'פארשטיי נישט, ס'איז די אמת? איז ס'איז אמת אז זוהר איז א אנדערע סארט ספר ווי אלע אנדערע ספרים וואס אונז האבן גערעדט וואס אונז רעדן וועגן?
וויי איז א גוד קוועשן, באט איטס א ריאליטי. ניין,
ניין, ניין, ווייל ס'דא אנדערע, אגעין.
ווייל ס'איז נישט. נישט אזוי הייליג. מ'רעדט נישט פון אזוי פון דחילו רחימי.

אז די מענטשן וואס זאגן די סארט מעשות זענען מער קרוב אל האמת ווי די מענטשן וואס זאגן נישט, פארוואס? ווייל זייער מעשה איז זיך נישט מתעלם פון די קדושה. אהא. באט איטס נאט דווקא בשם בייחוד. נאו, איטס נאטינג דו וויט בשם בייחוד, דעטס וואט הי עסקד. אוו קאורס נאט.
נישט אזוי ווי די פרומע מענטשן וואס מיינען אז אויב מען וועט דיסקאווערן אז ס'איז נישט פון רבי שמעון גייט עס ווערן אויס הייליג. פארקערט, ווייל ס'איז הייליג זאגט מען אז ס'איז פון רבי שמעון בייחוד ווייל דאס איז א וועג צו דיסקרייבן ווי הייליג ס'איז.
ניין, ר' סעלים זאגט אז קבלת האמת מי שאמרו. אין אנדערע ווערטער, ער גלייבט נישט אין די, ער גלייבט יא. באט איך ברענג נישט כליל א ראיה. איך ברענג אבער נישט א ראיה צדיק.

אלא מאי, דער מהלך וואס האט געשריבן די זוהר איז געווען א בעסערע מהלך ווי אלע אנדערע מהלכים וואס מ'זאגט פון אלע אנדערע ספרים. וואט דאז דעט מין? נאטינג, איט דזשאסט מינס דער איז א פאקט.
וואס זעסטו אין די זוהר? יא, כ'האב דיר געזאגט ס'איז הייליג. טעיק איט אוט ענד טריי לערנינג און יו וויל סי. איי טרייט, איך צי נאר דער אן.

אז מען דארף געדענקען פאקטן, מען קען זיך נישט איגנארן פאקטן, מען זאל נישט מאכן קיין טעאריעס וואס קאווערן אפ פאקטן, טעאריעס זענען געמאכט ארויסצוברענגען פאקטן, נישט זיי אויס צוצודעקן, אדער זיי מסביר צו זיין, אבער זיכער נישט זיי צוצודעקן, אויב דו האסט א טעאריע, וואס לטובת די טעאריע ביסט בלאקסטו געוויסע פאקטן, און נישט נאר דו בלאקסט, יו ביקאם אנעיבל טו סי דעם, איטס איווען ווארס דען דעט, דעמאלטס איטס נאט א גוד טעאריע, איטס א בעד טעאריע, ס'איז א כיסי טעאריע, נישט קיין גילי טעאריע, טעאריעס זענען געמאכט צו מגלה זיין פאקטן, ענד דעטס וואי

וואס איך זאג צדק צדק צדק ניין וואס איך דאס איז א סייד קוועשן וואס איך זאג נאר איז אז ס'איז נישט דאס ס'איז דא א חילוק פון די דריי סגירות דער זוהר האט עפעס א טעאריע פאר די חילוק קען זיין קען זיין די טעאריע איז נישט מדויק אפשר דארף מען טרעפן א בעסערע טעאריע אבער ס'איז איינער וואס וועט זאגן אה מ'קען מאכן שרשרת גדינסטאג מ'קען עס מאכן נאכמיטאג מ'קען עס מ'קען נישט מ'קען נישט מ'קען עס אביסל שלעפן אריין די נאכט אזוי ווי מ'קען אפשר מאכן מ'קען שטופן אביסל דא דארט כ'ווייס נישט אפשר אביסל אבער מ'קען נישט סתם מאכן יש מאין וואס מ'וויל.

און אויפהערן צו זאגן סלאוגענס, און די ערגסטע סלאוגענס זענען סיסטעמס אוו טאט אזוי ווי סאבדזשעקטיוו, וואס מיינט דאס?
ס'הרג'ט אים, נאכדעם וואס מ'האט די ווארט, הערט מען אויף צו טראכטן, און נישט נאר מ'הערט אויף צו טראכטן, מ'הייבט אן צו איגנארן אלע זאכן וואס שטימען נישט, און מ'הערט אויף צו זען זאכן וואס שטימען נישט, און וועגן דעם די אלע אויבערחכמים פילן נישט קיין קדושת שבת. פארוואס נישט? ווייל זיי האבן זיך מחליט געווען אז ס'איז אבדזשעקטיוו. האלא?
זייער גוט ווייל ס'קומט פון א שי.
ניין סאבדזשעקטיוו איז נישט קיין. ניין ניין ווייל דעמאלטס וואלט עס געווען, וואלט עס געווען, דו גלייבסט דאך נישט אין דעם אויב אזוי. ווייל דעמאלטס איז דאך קען מען עס מאכן זונטאג און מ'קען נישט.

אה, באנוצט זייער גוט, מען קען אנהייבן צו טראכטן וועגן דעם, באט אויב איינער, דער וואס הייבט אן צו רעדן צו מאנדלען די טעארטי אבער פירעט, ביקאוז הי וואנטס טו עקספלעין ריאליטי, איז נאט דואינג עניטינג דיפרענט דען די גאי דזשאסט דזשאסט האס א דיפרענט טעארי דעט עקספלעינס עווריטינג וויט סאם סימפליפיקעישאן.
זיי נישט געבויט אויף די ריאליטי. זיי נישט געבויט אויף זיי זענען נישט געבויט אויף זיי זענען נישט געבויט אויף די ריאליטי רייט? ווייל אויב זיי גייען טרעפן א אנדערע ריאליטי גייען זיי עס נישט כאפן. ליידער נישט.
זייער גוט ווייל זיי זענען אויך געבויט אויף א טעארי צופיל. זיי האבן שוין געמאכט פון די מלאך א טעארי. מיין מלאך לעבט נאך ער איז נישט קיין טעארי ער איז א עכטע מלאך. די כאפסט?